fhedzi ḓivha yanga misi ngori awara ndi tharu dzoṱhe fhedzi vhegeni mbili dzo fhelaho muthethelesi wa phalaphala fm mukhomishinari wa mapholisa kha ḽino vunḓu ḽa limpopo ndi vho niki lidwaba vho sikone vha ḓivhadza uri vhupo ha ṱhoho ya nḓou ndi hone vhupo vhune ha vha na khombo u fhirisa vhupo hoṱhe vunḓuni ḽa limpopo nga iṅwe nḓila ndi uri the most unsafe area in the province ndi musi ri tshi vho tou zwi amba uri vha zwi pfesese muthethelesi uri khombo ri khou amba zwifhio fhedzi ya ṱhoho ya nḓou ho anda zwiito zwa u huvhadzana na mabulayo Hezwi zwiito zwi tshi khou bva kha zwingaho mithuntshanyo, hu na vhutshinyi ha u swika hune ha hombokiwa vhathu zwavho na vhoramabindu khathihi na khumbulelo dza u rengisiwa ha zwidzidzivhadzi. Musi hu ṱhohoyanḓou hafhaḽa wa amba nga ha hezwi zwiito, vhathu vhane vha ṱumanywa nazwo a huna na zwiṅwe ndi hu ṱumanyiwa vhanna vhararu, vhoramabindu, vhashumisani ndi amba vhoramabindu vhane vha tou shumisana u ṋekana zwanḓa musi vha tshi khou tshimbidza mabindu avho vhane vha ḓivhelwa bindu ḽa u rengisa halwa maliba ndi fhaḽa ṱhohoyanḓou golgotha ḽine heḽi bindu ḽi vhidzwa upfi jerusalem vhanzhi vha zwi ḓivhela bivhilini fhedzi heḽi ndi bindu ḽine khaḽo ha vha khou rengiswa halwa ha rengiswa na zwiḽiwa na zwingaho zwenezwo fhedzi vhanna havha ri khou amba nga vhungaledzani munyai ra amba nga vho arnold mudau ra dovha hafhu ra amba nga vho tshibvumo nṋe tshitomboni Ṋamusi ri amba na havha vhanna vhuraru havho ra kwana house kone ra pfa uri vhone vhaṋe vha ri mini nga hovhu vhutshinyi vhune vhakhosikone vha khou ṱumanywa naho. Zwenezwi musi ri kati na heyi nyambedzano, ri ḓo ita vhonasikone ra tendela vhone muthetshelese uri vhasikone vha dzhene vha vha na mbudziso dzine vha nga dzi vhudzisa havha vheni vhashu. Tenda mbudziso hedzo dzi sa ḓisee kana dza vha dzi na maitele a lunyadzo. Dzi tea u vha dzimbudziso dzifhio na dzifhio? Vho no ḓiwana vha kha nyimele ine vha ri vheiwe no nyita zwikene kana u pfi no nyita zwikene. Zwoṱhe hezwo zwo tendelwa zwezwi musi mbekanyamushumo heyi i kati ri tshi khou amba na havha vhanna musi ro ri tshifhinga tsho ri vha dzhene eh, vha tshi ḓo dzhena. Fhedzi ri vha humbudze hafhu uri nomboro dzine vha tea u vha vha khou dzudzanya uri zwenezwo musi vha tshi dzhena vha dzhene ngadzo ndi 015297 0839 015297 08 39 kha ri mbo ḓi ya zwino kha nyambedzano ri ṱanganedza ya vha vhanna vhuraru havho ri thoma afha kha vho ṅaledzani munyai vhoṱhe avha vhanna ri navho nḓuni dza khasho fhedzi vha ṱhoho ya nḓou riṋe ri ngeno bulugwane fhedzi ndi tshithu tshithihi nga uri ri ḓo ro pfana zwavhuḓi khasho hei ḓo swika zwavhuḓi khavho kha ri ṱanganedze vho ṅaledzani munyai ndi masiari a ri muhashi na vhathetshelesi nṋe ndi pfi ṅwaledzani samuel munyayi ndi bva vondwe nga vhubvo so ndi vhudzula ṱhoyanḓou golgotha hanefha hune ra vha na bindu ḽa jerusalema ndi muṅwe wa mi wa partner dza Jerusalema. Mhm. ri khou livhuwa nga maanḓa musi vho ḓiḓivhadza ngo rali ri dovhe hafhu ri i ṱanganedze vhane vha khou tevhela hafha ndi vho arnold mudau vho mudau ndi vhonnyi eh, hone ha ri nga vha ḓivha sa nnyi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi arnold ndi muthannga wa aluwa tshakhuma ḓi dovha hafhu a wela kha onara dza, dza jerusalema eh, nda dovha nda bebiwa hafho nga muwa makhuranḓila vha no pfi vho johnson mthushi maboho tshirile makhuranḓila ri vhamba ḽishakandila ko livhuwa Eh, kho livhuwa nga maanḓa musi vho ḓiṱalusa ngo to ralo zwa zwino kha ri ye kha vho tshibvumone tshitomboni vhane ri pfa uri vhone vha mulwela vho swikone vho vha mulwela mbofholowo eh vha nga ri ṱalutshedza zwinyi ngori vhunzhi ha vhathu vha ḓo tama u ḓivha uri vho lwela mbofholowo hani hone ha vha nnyi vhone

joined umkhonto wesizwe uh, in 1987 ya khamusi 87. khamusi vho munyai arali tshivenḓa vho ngori luambo lu a ḓi fhufha zwi tshi khou bva vho kha nḓila ine muthu a khou ḓi tshila ngayo arali izwi zwi songo fhufha eh, vha tshi kha ḓi ita tshikona zwavhuḓi kha ri ambe nga tshivenḓa okay okay eh ndi ri ndo ḓa nda dzhoina dzangano ḽi no pfi umkhondo tshizo kana ANC in exile nga 1987 ya ndo ṱuwa through the border ya Zerast Botswana yes ndabvelela uh, soviet union in moscow ndabuya in zambia from zambia ndaba es- established uh, in zimbabwe up until i returned in 1993 thank you ri khou livhuwa nga maanḓa na vhathetshelesi vha ḓo ri farela thi zwo zwino muthu wa ita a tshi amba nga luisimane hei tshikhuwa hetshi fhedzi zwezwo ri khou ḓi ya phanḓa ri fulufhela uri vha ḓo swika hune vha ḓo zwi dzudzanya zwavhuḓi kha ri mbo ḓi thoma kha vho munyai eh, vho munyai musi ri tshi khou ḓa khavho muthu a nga vhudzisa vho munyai uri vhaini vhararu vhuraru ha vhaini noṱhe no no ḓi vhuya na swika hune na fariwa na ita na u dzula dzhele angei ho vha ho itea mini musi vheiwe ni tshi ḓi wana ni dzhele na valeliwa hone no dzula tshifhinga tshingafhani vho munyai Eh, ndi ḓo thoma nga ṅwaha wa 2004 ndo swika hune nda farelwa case ya murder nda ya nda apulaya beili lo khothe ya nefha thoyandou vha ndzima beili nda dovha nda ya nda apulaya high court ya nefha thoyandou ha ḓa judge president nga tshetsho tshifhinga we a vha wa transvala a no pfi Vho Ṅwepe vha ḓa vha vha ophoza bail yeneiḽa nda fhedza ndi khou dzula one year three months u swika ndi tshi yo senga heiḽa case ngori nda ndo vhona uri case yo vha i na interest kha mapholisa na vhatshutshisi vha fhano nda fhedza ndi khou Vha instruction vhaimeleli vhanga kana dzi ḽoyara dzanga uri a thi khou ṱoḓa u sengisiwa nga vhatshutshisi vha fhano na dzi dzhadzhi dza fhano. Vha fhedza vha tshi khou ḓisa mutshutshisi wa nnḓa na. eh, na judge ya nnḓa heyo case ndo i senga high court eh nda fhedza ndi khou acquithiwa ningei kana nda fhedza ndi si khou vhoniwa mulandu so nda ri ndi tshi bva ndo bva nga dzi 27 dza May ndi ḓuvha ḽe nda wana discharge high court Nda bva nga 2007 nda ya nda guda zwa basic ambulance Polokwane, nda phasa, nda vha ndi khou maketa, nda balelwa u wana mushumo. Eh, 2008 nda vha ndi khou suwa case ye nda vha ndo farelwa yeyo ya murder mm. heiḽa case between 2010 and 12 case heiḽani eh, nda vha ndo suwa mapholisa Ndo suwa khomishina wa Police Station ya Thohoyandou, nda suwa Minister of Safety and Security. Vha fhedza heiḽa case nda ya nda senga hanefho High Court futhi. Ndo senga na Captain Vho Mashamaite, nda senga na Senior Superintendent Vho Ṋeṅwengokhulu. Havhala vhathu ngori vha vho mpfara zwi siho mulayoni ende dzi radioni na kha na kha ine radio ine ra vha khayo ra tshi ri tshi ya khothe tshifhinga tshoḓe ri tshi vha ri khou ambiwa radioni nga madzina a vho riṋe uri vhala vhathu vho vhulayaho nnyi nnyi vha khou ya khothe ngo ralo ri tshi bva na kha dzi newspaper ya Mira na ya City Press so Vha fhedza havhaḽa vhathu vhe nda vha suwa vha wanala mulandu, ndo vha ndi khou vha suwa five million, then vha vhona uri vha na mulandu vha vho khonvitsa nṋe uri no kha ri ite court of out of settlement, so vha fhedza vha khou mbadela nine hundred thousand. Ndi tshi ndi yone tshelede ine ndo thoma bindu lino ḽine ḽo thoma ḽo vha ḽa cash loan ḽine ḽo vha ḽo ridzhistariwa nga dzina ḽi no pfi MNS Finance. Ndi khamphani ine na zwino i kha ḓi shuma. Nda a. Ra shuma-shumanyana nga vho 2013 ra vha na havha khonani dzanga ra thoma bindu heḽi ḽi no pfi Jerusalema. Jerusalema ro u wana ḽi tshi tou vha ḓaka ḽa vhukuma. ḽine vhathu na zwigevhenga zwa tshi dzula hanefho. Ro tou thoma u kiḽina u bva fhasi, ra fhaṱa zwiṅwe zwifhaṱo hanefhaḽa, ra redzhisṱara heyi bisinese i no pfi Jerusalema Paradise and Restaurant. Mhm. Jerusalema a hu rengiswi halwa fhedzi, hu rengiswa halwa, ha rengiswa zwiḽiwa, Ha dovha ha vha na khawashi. Ra dovha hanefhaḽa nga ngomu hu na nnḓu nnzhi dzine dzi wela kha riṋe dzine ri a badelisa vhana vha zwikolo vhane vha vha vha khou accommodation na u na u badelisa vhashumi vhane vha dzula hanefhaḽa ha dovha hanefhaḽa Jerusalema hu dzula vhana vha tshikolo hu dzula vhashumi ha dzula vhathu vha dzi bisinese vhane vhaṅwe a si dzitshaka dza fhano hu dzula magula hu dzula matshaina

Ri sedze uri vho amba mafhungo a 900,000 ine vho i wana nga murahu ha musi vha vha tshi khou ṱoḓa uri eh, hu khakhululwe sa nḓila ya u khakha ha mulayo. Vha ri u wana 900,000 heyo ndi a fulufhela samusi vho thoma u i shumisa kha zwa mabindu musi vha tshi thoma na bindu ḽa Jerusalem. Avha vhaṅwe vho vha vha na vhugai ine vho i vhea ṱafulani vha ri u ṱanganyisa vha kona ha u thoma na bindu honeha vho i wana gai yeneyi havha vha? Ee, ndi nga si tou amba amounthu vhoi dzine ro bvisa ri tshi thoma bindu, ri sokou vhona unga izwo zwi confidential, mara zwine zwa vha hone ndi zwa uri vhathu vho roṱhe ro bvisa tshelede ra vhea fhasi ra thoma bindu ḽa vhoriṋe. Khamusi vhanye vho i fara ngo rali, ri vhudzise Vha Dau. Vha Dau? masheleni e vha bvisa o vha tshi vhonala thera na vho tshibvumo ndi zwone o vha tshi vhonala masheleni ayo o vha o bvafhi masheleni eh, nṋe ndi kala ndi tshi pfana na zwithu zwa vhubindudzi eh, nda tshi ḓita na zwithu zwo rengisa dzikhuhu nda dovha hafhu futhi nda vha na spaza shopo eh, ndi pfana nga maanḓa na u vhulunga masheleni kanzhi kanzhi nda tshi ḓivhea masheleni ane nda vha ndi khou a shuma kha akhaunthu ino vhidzwa pfi 32 days notice eh to ḓo ḓi wana ndo ḓi fara masheleni o imaho nga o uri eh nga nṱani ha ezwo eh na nṋe ndo ḓo registera eh company ya cash loan na zwezwo nda ḓi thoma u shuma ngazwo nda ḓi wana tshikwama tshi khou ḓi kumwa tshi tshiya eh, ri tshi dzuli- ri tshi dzula na vha dzi partner dza vhoriṋe ri tshi langana zwa uri eh, ri nga thoma fhethu no itiwa Jeros- jerusalema ra kona u vhea zwe ra vhea zwone ṱafulani ra pfana ngo ralo Mhm, mhm. nda ya ndo ḽi ḽi- ḽi khou pfula nga maanḓa vho mudau ngauri vhathetshelesi vha tea u zwi ḓivha hafha uri musi ri tshi khou amba nga havha vhanna vhararu ane ha ngo farwa a ya dzula dzhele ndi vho tshibvumo nṋe tshitomboni fhedzi havha vhane Vho ṱalusa lwendo lwavho lwa uri vho thoma vha mu lwela mbofholowa ngei murahu. Ndi vhane na vho ri kha ḓi ḓo ḓa khavho vha ri bvisela khagala. Fhedzi kha ri humele murahu hafha kha vho Munya, ndi nga ri kha vhoṋe Tshitomboni. Ri ḓi ri ri nambe ri dzhene kha hei ri khou ḓa kha vhoṋe Tshitomboni. Hai, kha ri vhudzise mbudziso hafha kha vha Nyai vho imela na vho Mudau ngauri ndi vhone vhane vho vha vha hangei vho fariwa. Ndi ndi khou amba ngoho a thi khou ṱanganyisa mafhungo hafha vhaeni vhashu. Nah. vhe vha swika hone hu na muthihi kha vheiwe ane hango hango swika hone a dzula a ya dzhela ee vhone tshitombo hone a vha ngo fariwa muthu a fariwa ndi ndi vho munyayi ane ndi nṋe hmm. na vho mudau aha vha tshi vho to ḽi fara ngo to ralo vho munyayi kha ri sedza uri vheiwe u bva ha vheiwe dzhele. Zwa amba uri e, no ṱutshela kule na vhutshinyi, nao vhutshinyi vhune ṱhamusi ho vha ho itwa nga Vho Muda ri tshi kha ḓi ḓo vhupfa uri vho ita mini zwine zwa sia vha hangeli, vha hangei dzhele. Vho ri u bva Vho Munyai vha vha vho guda zwifhio zwi amba uri kha zwa vhutshinyi a vho ngo tsha vhuyelela. Nṋe u bva tshetsho a thi ngo tsha ḓivhona ndi khou ita vhuṅwe vhutshinyi. Ndi zwone, nṋe ndo aluwa ri tshi si linga hu tshi tswiwa no tswiwa, mara milandu ine ro si linga ro ḓi fhedza ri khou ya haningei ṱirongoni. Ḽi khou pfala vhukuma. Kha ri mbo ḓi ḓa kha Vho Mudau ngo tou pfifhadza vha ri ṱalutshedze Vhutshinyi he vha vha vho farelwa hone ndi vhufhio? Zwa tshimbila hani siani ḽa tshigwevho ngei dzhele kana ya dzhele? Livhuwa Muhashi na Vhathetshelesi. Nṋe tho ngo vhuya nda vuwa ndo tshinya, zwo nnyisa u ṱrongo ndi tshi ngo vhuya nga vhutshinyi. Ho tou vha u ṱanganyisa mafhungo nga kha mapholisa nda farelwa zwe nda vha ndi sa zwi ḓivhi, nangoho ndo ḓo ya. nda dzula dzhele nda trayela for eh, for tshi- eh, for for for two years Mm. u bva afho eh nda dovha nda bvisiwa futhi ndi ya mafhungo o iteaho Mhm. Mu- musi vho ḽi vhea nga u rali ḽi khagala tshoṱhe u ṱangana ha vhewe vhavhili vho munyai vho mudau vha tshi khou ṱangana na vhutshibvumo no thoma noṱhe ni khou aluwa sa dzikhonani kana vhukonani ho takuwa vhu tshi khou takuwa nga kha ḽifhio hanefha ḽine vheiwe na, na, na ḽo ni ita uri ni vhe dzikhonani um, ngaledzane ndi muneiba o bebiwa mrahashu eh, ndo hula na mkomana wawe the late manda muyaya mm -hmm. then um, uri ndi ḓe ndi ḓivhe ano ndi ḓivha tshi dzula ha mrathu wanga and nda dovha nda introduciwa kha ano nga ngaledzani munyaya mhm, mhm, aiwa ḽi khou pfula vhukuma vha to ḽi fara nga u tou rali vheni vhashu ri na vheni vhararu hafha ri na vho ngaledzani munyaye ri na vho arnold mudau ri na vhutshibvumo ne tshitomboni vhuraru havho havha ndi vhane vha khou tshimbidza bindu ḽa Jerusalem vho zwipfa vha tshi khou amba hu na zwinzhi zwine vha baḓekanywa nazwo nga mavharivhari na zwingaho zwenezwo na vhone vhane vha khou tenda ro no zwipfa hu tshi khou pfi riṋe ra ita izwi ra sa ite izwi zwene zwino ri ḓo vha ri tshi khou amba navho zwene zwino muthetsheleso wa Purple FM ri tshi khou bvela phanḓa vha ri bvisela khagala zwi tshimbila tshimbila hani fhedzi zwa zwino kha ri thome ri ya ngei studio 5 ri ṱanganedze ṱhoho dza mafhungo ubva hafho ri ya dzhena vhudzivhani ha heḽi fhungo tshiko tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali na mpora thando kha phalaphala fm ri tshi khou amba zwa zwino benete ndi fumbili malo u livha kha awara ya u thoma mbekanyamushumo heyi nangoho ndi tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali Ri kha nyambedzano hafha na vheni vhashu vhararu vhane vha ḓivhiwa vhukuma sa vhalangi vha tshimbidzi vhane vha khou shumisana u tshimbidza bindu ḽa Jerusalem ḽine ḽa wanala Golgotha, ṱhoho ya nḓou. Ndi nga murahu ha musi na vhone vhaṋe vha tshi khou tenda uri na zwinzhi zwine ra humbulelwa zwone ra baḓekanywa nazwo, fhedzi musi ri tshi khou amba nga heḽi fhungo vha kha ḓi ḓo vhuyelwa ngauri ro thoma navho nahone ri kha ḓi bvela phanḓa navho. Navho muthetshelesi ri kha ḓi ḓo vha fha tshifhinga Tsha uri vha swike hune vha dzhena vha vhudzise kana vha ambe zwine vha nga amba zwino elana na zwine ra khou amba ngazwo ṋamusi, tenda vha sa vhe vho bva kha mudzedze wa zwine ra khou amba ngazwo nahone zwi na ṱhonifho. Musi ri tshi khou humela kha vheni vhashu vhane vha vha Vho Ngaledzani Munyai, Vho Arnold Mudau khathihi na Vho Tshibvumo Nṋe Tshitomboni, ri vhudzise mbudziso vhaeni vhashu afha uri vheinwi sa vhaṋe vha bindu heḽi ḽa Jerusalem ni swika hune ni ḓivha mini vheiwe nga ha u sikone eh, ha huvhadzwa vhathu ha shushedzwa vhathu ha vhulawa vhathu ha lidzwa zwigidi vhaṅwe vhathu vhane vha ri sia vha khou pfhi vho tou vhulawa nga zwone zwigidi fhedzi oṱhe aya vheiwe ni ḓivha mini ngaho ni nga langana hanefho na ri ndi nyana nga i dzhena hei aha kha ri mbo ḓi wana muthihi kha vheiwe a swika hone yanga kana ni kha Okay. ḓiambedzana ya muṅwe anga i dzhena khayo ya eh, ndi to thoma u zwi pfa in public formally Mm. ndo zwi sa kha phalaphala phala iyo zwo ḓa nga nga vha nga de- nga vho din vho din eh, farisani and then ndo amba na vho farisani nga ha mafhungo Ka- ka- And khamusi then- khamusi ri vha dzhene eh, ri vha dzhene ndi vho tshibvumo avha ndi vhone tshitomboni Yes. sir. vho vhone Yeah. tshitomboni zwo ambiwa kha phalaphala fm kana zwo ambiwa nga he- kha iṅwe kha shobo ndi phalaphala Eh, be- be- F- eh, fm o a zwi ngo ambiwa kha phalaphala ngori ro a khou ri ri Yes. ḽi ṱanzwe heḽo Yeah, ri ḽi yeah, ṱanzwe yeah, ri na yeah. ngori ri songo amba arali ro amba Yeah. ri koneha u imela mafhungo ashu uri ro zwi amba u itea mini fhedzi vha khou ri zwi khou bva eh, Kha Vhembe- vhe- vhembe fm ndi radio ya tshitshavha ino wanala thohoyanḓou ri khou tenda fhedzi vho ri muambi ndi nnyi ngauri uri tshimbile nalo zwavhuḓi vho din farisana Mhm. haiwa vhe vha vhuya vha vha tshipikara tsha buthano ḽa vhusimamilayo ya vunḓu ḽa limpopo Eh. fhedzi tha- ṱhamusi uri ri dzhene khaloi vha tshi khou bvela phanḓa nalo naho ndo vha kaṱudza uri ḽi bvele kha- eh, khagala naloi vha vha tshi zwi amba vho ri mini zwi tshi khou kwama mafhungo afhio Eh, vha khou amba uri hu- hu na matsha hu no khou vha hone vha tshi khou matsha against criminal activities dza khou bvelela nga vha tshi khou gwalaba vha tshi khou gwalabela zwiito zwa vhutshinyi ee mhm. mara nao vha to encapsulate vha dzhenisa dzina ḽa jerusalema nga ngoma mm. vho ri jerusalema ya golgotha mhm. then ndo fhedza ndo amba navho mm. na mulovha nda khou amba navho over the phone uri vha nga kona u swika radioni nga 12 na so that uh, vha ri cleare kha kha heyi issue uri how do we get involved mm -hmm. on, on, the, on this issue uh, ultimately vho vha very arrogant and then ndavavhudza uri why do you have to uri zvingwari uh, zviya vakwate rifuna mm. we clear this issue it has to be open book musi musi vho farisani vhunga vha tshi khou amba nga havho hafha vha tshi khou mhm. ri jerusalema ndi hone eh, hune ṱhamusi a khou pfuna mafhungo manzhi a fhiyo mafhungo ane a khou baḓekanywa na jerusalem nga u ya nga muambi vhore hu na vhoramabindu vha no khou luvha jerusalem mm. a ri ni tshayo Mhm. fhedzi nga nnḓa ṱhamusi ho pfa zwino khou ambiwa nga mukala vho farisani zwiṅwe vho zwine vhe no no zwipfa zwino ambelwa vheiwe ndi zwifhio kori bwa mwashi na mte- na vhathetshelesi eh zwiṅwe zwi zwa ḓo ambiwa kha ndi khou ya phanḓa ke vhone tshitomboni vha khou amba zwone u ḓo ri pomoka kha zwiṅwe zwine zwa mabula ane a khou itea henefha vunḓuni ḽa ṱhoyandou eh vha ḓi dovha vha sumbedzisa uri eh nangoho vhone vha ḽi dzhaka nḓila a vha shavhi vha Jerusalema hmm. mara vhumbudziso vho dzi ḓa kha riṋe uri arali nangoho ngoho hu tshi pfi ri vha tshinyi ezwi zwithu ndi ngani vha songo zwi isa mapholisani u fhirisa uri vha ḓe vha zwi vhe kha shoni Ndi hezwi zwe zwa ita uri na nṋe ri ṱuṱuwedzee vho uri madzina ashu a khou tshinyala ngori tshiṅwe tshifhinga ri ḓo fhela felo sa, be, sa bete. Zwino ndi ngazwo na nṋe vho ro takuwa ra ri ri ḓe kha shoni ine ya vha uri ndi ya Phalaphala FM. Akholiwo. Mm -hmm. Musi ri tshi khou amba nga u rali, Vho Arnold Mudau, hu khou pfala u pfi vheiwe ni khou fhedza vhathu. Hanefho Ṱhohoyanḓou na kha vunḓu ḽa Limpopo nga u angaredza, vhaṅwe vha hone ndi vhorapolotiki, ri nga si ṱwe ri khou dzhena kha zwi kwamaho madzina a vhathu ngauri mafhungo manzhi a mapholisani nahone vha miṱa ya havho vhathu vha nga si faree zwavhuḓi ri amba madzina. Fhedzi vheiwe hu pfi ni khou fhedza vhathu. Ro livhuwa muhashi. Mafhungo anea a tou vha. mazwifhi madaladala ndi a tenda zwa uri eh, na vha tshipholisani vho no ita dziṱhoḓuluso dzavho nga hune ro no zwi pfisa nga kha kha kha zwiṅwe zwa zwi khou itea kha mabulayo ho no ḓi farwa na muṅwe wa muthu zwine a zwi ṱumani na riṋe. Zwino u ḓivha na vhathu vhane vha nyanga u zama u u kombetshedza uri riṋe ri a ḓivha naho ri sa ḓivhi, ende ndi a tenda zwa uri arali hu na zwine ra ḓivha, ndi tshi khou dovha nda vhiga na kha vhathetshelesi henefho nnḓa, arali hu na vhuṅwe vhuṱanzi vhane vha vhu ḓivha kha malugana na mabulayo, kana kha u robwa dzi business dza vhathu kana kho luvhisa vhathu vhathu vha vha pfhe mbilu dzavho dzo vhofholowa vha bvele khagala vha ri riṋe ro ita hezwi ra dovha ra ra dovha ra vha ṱuṱuwedza futhi uri a vha ye na mapholisani vha vule milandu arali hu uri hu na zwine riṋe ra zwi ḓivha kha zwiito zwino yelanaho na hezwi riṋe ri nga si vhe phanḓa ngori ri vhathu vha mulalo mhm. musi vha tshi khou amba hezwi kha vha ḓo ri zwiṱuku vha ri bvisele khagala uri musi vha tshi khou ri eh hu na muthihi ane zwino o no ḓi fariwa malugana na mabulayo a vhathu nahone vha khou baḓekanywa na hayo mabulayo ndi fhungo ḽo imaho hani ḽeneḽi uri ri ḽi pfesese khwine eh kha mabulayo a itiwaho kha vhaṅwe vho polotiki eh hu na muthu ane a pfala o farwa ane upfi u bva Botswana eh I mean Swaziland eh ene zwi tshi ḓivha na mimatshi na rine ri zwi funa yo support uri muthu o raloho a songo vhuya vhofhwa bail mara ri a pfa ro tshi kulea nungo ngori ri ḓiwana uri hani aḽa mafhungo mathihi u ḓipfi ndi hanevha mm-hmm. Mm-hmm. ri tsini tshoṱhe no dzhia vhone muthetshelesi uri vha si kone vha ṱahisa vhupfiwa havho vha si kone vha vhudzisa mbudziso vho vhofholowa hu si na tshine khou tshuwisa vhana vhashu vheyoni ya tshuwisa na ndi arali vha tshiri ḓivha vha nga tou fa nga masele vhaṅwe vha ri hoyoi nṋe ri nga si yambe tshithu e hai havha vhanna fhedzi ri khou ḓa kha vheiwe zwone zwino ri khou ḓa kha vheiwe na ri bvisela khagala navho muthu tshilesi kha vha vhofholowe vha vhudzise mafhungo a bvaho ofisini ya tv license a sia nga tshumelo yashu ntswa ya u vhudzisa balansi nga sms zwino vha ḓo kona u wana balansi yavho ya tv license kha cellphone yavho kha vha sms nomboro yavho ya id kana nomboro ya tv license kha 44210 nga khathihi fhedzi vha ḓo mbo ḓi fhindulwa nomboro hafhu 44210 hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho dza dzi sms na milayo yo tiwaho ndi nḓila ya tshihaḓu nayo i leluwaho tv licenses kha vha ḓise tshanduko Zwoṱhe zwine vhathu Yosi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo. Vhu tou vha vhupfiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhofhi nga hezwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM. Nangoho kha ri mbo ḓi dzhia vhone muthetshelesi kha 0152970839. Muthetshelesi a si vha ndi masiari. ndi masiari Hello? ndati masiari ngoto ṱavhanyedza vha vhudzise vheni vhashu ri navho hanefho kana vha ambe malugana na zwe ra vha ri tshi khou amba ngazwo Hai na nṋe ri hone. Eh ndi khou nyaga u vhusa hafha kha vhathu vha Jerusalem. Eh hu na goloi hedzi tshena dzine nṋe ra ḓi dzi vhona dzi khou ita vhutshinyi hafha around. Dziṅwe dzi vha dzi khou ya hafhaḽani ho no nga sa prison. Vha khou vhona prison muhasho musi. maṱatshe Ya, hafhaḽani maṱatshe hu na goloi dzine riṋe ra tou dzi ḓivha zwa uri dzi vha dzi khou dzhena dzi tshi khou bva Jerusalema. Dzi tshi khou ya hafhaḽa maṱatshe dzi vha dzi khou isa zwithu zwa nga dzi mbanzhe. Ndo vhuya nda founela muṅwe muhulwane wa pholisa hafha Sibasa nda ri kha ḓe hafhaḽa, a swika a mona mona hoṱhe hafhaḽani. houḽa muthu a mbo ḓi shavha a khou vhonwa nga mulisa wa kholomo wa zwi vhona mhm. and then a tshi ṱuwa houḽa muthu a tshi ya ngeni hela veni vha mpfone vha ri hauḽa muthu o ṱuwa zwi amba zwo na dovha na muvhona ni ri kwame hmm. mara hela goloi ḓuvha na ḓuvha ri i vhona i tshi khou bva i khou bva jerusalem ndi goloi tshena ya bm tshiṅwe tshifhinga a dzi na number plate ḽa goloi dzi vhunzhi hadzo na iṅwe goloi ya black ya toyota hmm. ya ndi uri ndi ndi khalele ene i dark vha khou kona u zwi vhona muhasho mhm, mhm. zwino ri a ḓivhusa zwo ri a fhethu hu tshipfi a vhanna vha tshi ri a si vhone vha jerusalema hu vha hu khou itea mini ngori riṋe goloi dzi vhunzhi hadzo dza hangeini jerusalema ri a dzi ḓivha so ndi khwine vha tshi ri vhudza na zwo ri goloi dzavho ndi ngana hone ndi nzani vha khou kona u zwi vhona mhm. muhasho zwi amba uri mbudziso khulwane arali i mbudziso kha vha vhanna ndi ya uri mini mbudziso khulwane ndi uri goloi dzavho ndi ngana ndi nzani dzo itisa hani mm. hone avha vhathu vhane ra khou vha vhona vha khou shumiswa vha tshivhulani vhane vha vha khou vha shumisa u deliver dzimbanje ndi vhashumi vhavho ndi vhafhio vhashumi vha dzula gai zwavhuḓi vhuḓi mhm. aiwa lo pfala nga maanḓa mhm. ee vha khou zwi vhona ngori vhathu vhanzhi vhane ri khou vha vhona hu khou shumiseswa vhana vhaṱuku vha tshivhulani Ndi vhone vhane ra khou vha vhona. Vho ri, Ṋamusi arali wa nga wana hafhaḽa ṱhohoyanḓou u tshi khou amba, u ḓo pfa u tshi pfi, A ḓo ni pota Jerusalema. Mhm, ḽo pfala nga maanḓa. Mu, musi vho ḽi vhea nga u rali, vhevho vhanna vhashu no i fara heyo, ri a fulufhela ni ḓo i fhindula zwavhuḓi. E, ro paṱekanya na uri goloi idzo ndi dza vheiwena, ni ḓivha mini nga hadzo? Hu pfi ni na goloi ngana, nahone ndi ngani ni khou shumisesa vhana havho vhe vha ambiwa? Ndi mbudziso yo thoma. Kha ri mbo ḓi dzhia vhaṅwe a si vha. Ndi masiari. Nda ri masiari. Masiari avhuḓi. Dududu, kha ri mbo ḓi dzhena khaḽo.

Fhedzi u vhuya ra vha na vhaeni hu re na mbuno yo teaho uri ndi ngani ri na vha vhaeni vhane ra vha navho arali vha tshi khou ri khou vha fhedzela vho tshifhinga kha vha ite zwo teaho ri ḓo ḽi dzhia u bva hanefho kha ri dzhie muṅwe muthu tshelesi a si vha ndi masiari enda nda ndi masiari masiari a vhuḓo rini ro vha ṱanganedza ee ndi khou pfa mu thetshelesi u fhira wa fha a khou amba nga vhanna uri hu na goli dzine a khou dzi ḓivha dza dza jerusalema zwino ngori uyo muthu u khou ḓivha vhathu avo vha no khou rengisa dzimbanzhee ngori u na pholisa ḽine a khou ḽi ḓivha wa asa ngori uyo pholisa ngori u ḓivha na vhathu avho vhane vha khou rengisa manzhi uri ndi nnyi na nnyi vha no khou ita ezwo zwithu a ye vha vha farisa mhm. vhone vha vho fhindula ha vhaḽa muthetshelesi zwino a vha na mbudziso kha havha eh, vhanna vhararu vhane ra vha navho atha ola wo thoma Eh, fhedzi kha ri pfe vhupfiwa havho havha vhanna vho imela zwezwo uri vha dzhene kha mafhungo ane vhone vha ḓo ḓa nao arali vha nao vha si na kha vha ri vha re nao vha dzhene vha nyanyuṅwe khao vha thetshelese zwi amba uri a vha ri

ndi heyo yo uri hupfi vho hu na vhana vhaṱuku vha ni khou rengisa dzimbanzhe ende hoyo kusumbedza o no vhudza pholisa uri hu na goli na khou i vhona dzinga tshifhinga tshoṱhe ah, zwino ngori ku na pholisa ane a khou mu ḓivhaa khezi a sa a ripotele muthu ane khou mu ḓivha ḓuvha ḽa vhuḓi fhedzi mafhungo mahulwane ndi o tevhela mafhungo ri sa dzhene ra ṱoḓa u a fhiriṱanya mapholisa ri tshenavho ri kha ḓi ḓo amba navho zwi a thusa u thetshelesa tshiṅwe tshifhinga wa sa suku amba u songo to ḽi pfesesa zwavhuḓi ḽi fhungo ḽi fhungo ḽi kha ḓi vha ḽo lapfa vhukuma kha ri humele kha vha vhanna vha raru zwino He, heiḽa nthihi yo vhudziswaho vhe iwe ni nga i fhindula nga u tou ṱavhanyedza ṱhamusi uri ri nambe ri fhirele phanḓa Eh, vho livhuwa muhashi eh, ndi khou fhindula mbudziso ya tshiambi tsho fhiraho ka- kana tsha muthetshelesi tsho fhiraho eh, goloi dza jerusalema dzine ra ḓi dzi shumisa dzo vhala nyana goloi ine ya vha hone ya bma ndi i tshena ndi nthihi ende i vhuya xedza na u xedza lini yo ḓi ṅwolwa nga mulaedza nga murahu eh ndi tshi nga dovha nda ri kha muthetshelesi eh, onoḽa wa ambaho eh vha nga dovha vhona zwiito zwo raloho zwo raloho kana arali na vhana vhana khou rengisiwa mbanzhe a u iwe kha vha kha vha vhana vha fariwe Eh, arali vha nadzo dzimbanzhe henedzo vha ḓo kona u amba vho zwa uri dzimbanzhe dzi dzi bva gai uri na zwezwo zwine zwa khou ambiwa kha zwa- zwa- kha zwa dzimbanzhe a- a ri ḓivhi tshithu khazwo ende goloi dzavho riṋe a dzi shumi u deliver mbanzhe Mhm. Li- li li- li khou pfara nga maanḓa vhanna vhashu fhungo kelly na kha vhathetshelesi zwine zwa khou itea zwino ndi zwa uri ngauri vhathetshelesi ndi vhanzhi vhane vha kha ḓi dzhena ri kha ḓi ḓo bvela phanḓa navho avha vhanna vha swika hune vha bvisela khagala zwinzhi, fhedzi ḽa ndeme ndi ḽa uri arali vhone vha tshi khou ri hu nga hu na ḽiṅwe ḽi sa khou bvelaho khagala, ndi hezwo zwine ra khou ṱoḓa vhone vha tshi bva naḽo hanefha muyani, vha songo ḓi amba na dzina na luthihi arali vha tshi khou ofha, vha bve na heḽo ḽine vha ri vha ḽi ḓivha khwine. Vha nga ḓi tou thivha ningo, vha ḓi tou amba vho thivha ningo, Zwo luga, ri ḓo thetshelesa. Fhedzi ḽa ndeme ndi ḽa uri vhone kha vha dzhene vha sa khou ofha tshithu, vho zwi pfa, Nda ndo thivha yanga, nda ndi sa khou pfala zwavhuḓi. Fhedzi na vhone. vha nga zwi ita nga u tou ralo arali nango vha tshi khou shavha uri pfi ḽavho ḽi ḓo swika hune ḽa ḓivhiwa eh, vhabveledzi vho tou fanga maseo nga hafha fhedzi ndi zwenezwo fhedzi zwino vhana vhashu ri ḓo ni humbela uri ni dzule nyana zwenezwo musi mbekanyamushumo i tshi khou bvela phanḓa heyi ri kha ḓi ḓo bvela phanḓa na vheiwo vhathetshelesi vha tshe hone vhanzhi vhane vha kha ḓi tamo ni vhudzisa mbudziso fhedzi zwa zwino ro thoma ra ya hangei studio 5 ra ṱanganedza mafhungo ubva hafho ndi maswa a zwa mitambo na zwino kha ri mbo ḓi ya studio 5 ei hai ndi studio ya ndi studio 5 hangei ngauri ri huṅwe kha ri mbo ḓi ya ningei

na vhuṱali na mphora thando kha phalaphala fm malo musi ri tshi khou livha kha awara ya vhuvhili phalaphala fm ya sabc ri nanwi misi yoṱhe heino mbekanyamushumo ndi tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali nṋe ndi pfi mphora thando ndi na tshililo donald khanari na vhone ngauri ya zwiḓivha eh, ri khou zwi ḓivha uri ri roṱhe hei ra sa vha roṱhe hu na haya vha vha vha si muthetshelesi ane a ri tshithu muthetshelesi ane a ri tshithu wa dzhia vhuḓifhinduleli a pfa uri u khou itea mini u fana na heli ḽe ra dzula ngaḽo ṋamusi ngauri ṋamusi ri na vhanna vhararu khevha havha vhanna ndi vhane vho ranga phanḓa bindu ḽine ḽa ḓivhea sa jerusalema ndi hafhaḽa ṱhoho ya nḓou golgota hune musi vha tshi khou tshimbidza heḽi bindu vho zwi pfa kha luṱa lwa u thoma ri tshi khou amba navho vha tshi khou bvisela khagala ra ra baḓekanywa na izwi zwa uri ri khou renga vhorapolotiki uri vha tsireledze ri khou fara vhathu nga nḓila i si yavhuḓi ri khou fhirisa vhathu shangoni ri khou ita mini mini vhe ri hezwo a si zwone fhedzi hu na zwiṅwe zwine vhone vha nazwo zwine zwa nga bvisela khagala uri na ngoho arali havha vhanna vha tshi baḓekanywa na zwiṅwe vhone tshifhinga khetshi kha vha zwi bvisele khagala arali na ngoho zwi hone hu na uri helia ḽe ḽa ambiwa nga vhathetshelesi a ringo ḽi hangwa ḽi kwamaho dzigoloi dzi no khou pfala dzi tshi nga dzi khou endedza dzimbanje hu na mafhungo ane a pfala o tshi nga khou shumiswa na vhana ha vhavheni vhashu vha ḓo dovha hafhu vha ri fhindula na heli fhedzi kha ri litshe u tshinya tshifhinga ri mbo ḓi to dzhena kha uri vhone vha ambe navho ngauri ndi kale vha tshi khou amba tenda arali nangoho vha sa khou tama u swika hone vha ḓivhea kha vha swika hone vha sa ḓiambe dzina tshiṅwe hafhu ndi tsha uri vho tendela u ḓithivha ningo kana tshine tsha nga itisa uri pfi ḽavho ḽi bve ḽi si heḽo ḽine ra ḽi ḓivha na zwezwo zwo tendeliwa nomboro dzine vha khou dzhena ngadzo zwa zwino ndi 015 297 0839 015 297 08 39 na zwino kha ri mbo ḓi dzhia vhone ri dzhie muthithi haye ri sathu vha dzhia kha vha ri ri ite zwo fanelaho ngauri ri a fhedza ro no zwi tshimbidza nga nḓila i si yone zwo fanelaho ndi hezwi muthetshelesi ri tshi khou ḓa khavho Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhofhi nga hezwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM. na ngoho zwa zwino kha ri mbo ḓi dzhia muthetshelesi muthetshelesi a sivha ndi masiari nda ndi masiari wo fhira kha ri mbo ḓi ḓa kha vhaṅwe ri ṱanganedze vhaṅwe a sivha ndi masiari masiari avhuḓi uri dudu duma khadzi kha ri mbo ḓi dzhena khawo mafhungo khe Eh, nṋe zwe nda zwi tshenzhela ngei goloi yo no pfhi a i na plate number yo to ṅwaliwa fhedzi ndi zwa uri muthu ono u reila u ya ḓa and Mhm. zwe zwa nḓisela muhumbulo wori na mapholisa u nga ri vha vha ofha ngori goloi i nga si tshimbile sina plate number a zwi konadzei mm. ende a u koni no zwi vhiga vha funa vha ya dzhia lane dzoṱhe havha vhathu vha tshimbila so mhm. ndi vha ri vha funa vha ita mini vha dzheleni dzoṱhe kana dzi khou bva thohoyandou kana dzi khou mhm. zwo itea gai hune vha vha tshi khou tshimbila nga u tou rali vha tshi khou dzhia lini dzoṱhe u tou thoma kha robotho dza venḓa sani hafhaḽa mhm. so a thi khou ri vha tende mhm. uri vha nga si tende mara zwi a vhavha arali i ṅwana wa hau ane a khou shumisiwa vha dovha vha vha vha khou amba zwo ri goloi dzavho dzo vhala Mm. zwithu zwine vha khou zwi ita zwo khakhea Mhm. zwo khakhea zwi a vha- Mhm. Fhedzi ḽi kwamaho Yeah. mapholisa ḽine vha khou ri mapholisa vha ngano zwi dzhena vha khou zwi dzhena ṱhamusi ngani makhadzi A- arali goloi i tshimbilisani i si na plate number Mm, mm. ya mm. tshimbila nga luvhilo lwo kalulaho nahone yo dzhia eh, line nga mbili kana lane nga mbili mm. ndi uri iwe u tshi vhona ngori kugidimelo kwanu ku ya u laedza uri ku tea u bva ndelani zwi khombo kha muthu a sa ḓivhi mhm. vha khou zwi vhona ḽo pfala nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa havha vhathu vhane ri kha ḓi vha navho vhane ri kha ḓi ḓo sikole vha ri bvisela khagala vhane makhadzi vha khou amba nga mundoa hango uri ndi vha bvisele khagala zwezwo ri khou vha ṱanganedza kha ulu luṱa lwa vhuvhili vhathu vhane ra vha navho ndi vho ngaledzani munyai vho anold mudau na vho tshibvumo nṋe tshitomboni vhoṱhe vha bva hafha jerusalema kha bindu heḽo ri khou amba nga ḽeneḽi fhungo vho zwi pfa makhadzi vho rangela vhaṅwe uri vha dzhene ri mbo ḓi ṱanganedza vhaṅwe asivha ndi masiari ndi masiari thathando ndaa ndaa ro vha ṱanganedza Nṋe nda ndi khou ṱoḓa u ḓivha zwa uri iyi unifomo ya masole ine ya vha yo ambariwa nga masiari kha feresere i vhe yo wanala gai kana i a phakhiwa naa i vha yo ambariwa nga nga vhafhio nga hanevha vhanna vhararu ha hanefho kha hanevho vhanna vha vhararu hu na muthihi ane a vha o i ambara zwezwi ri kha madikita jerusalema mm. ndi unifomo ya, ya, ya mini ya mapholisa ya maswole ya maswole eh, hu si heyi ine nnyi na nnyi a i renga vha khou i vhona i nonga ya vhalindi vha tsireledzo hu si heiḽa hai okay ri ḓo vha ḓo ḽi fhindula na ḽeneli ḽa uniform heyi uri vha i wana ngafhi ngauri a zwi tendeli kha ri mbo ḓi ṱanganedza vhaṅwe vhasivha ndi masiari nda vho rathando nda nda ndi masiari nṋe ndi khombela u sa bonyoliwa nṋe ndi kho to amba uri hezwo zwithu zwine u bonyoliwa nga nnyi eh, eh, eh. vha khou bonyola vha tshi amba ngoralo vha khou bonyola nṋe vhone a thi nga tendi na luthihi ndi mushumoni vha tshi ri vha khombela u sa bonyoliwa vha khou amba nga nnyi vha tshi ri vha khombela u sa bonyoliwa vha khou amba nga nnyi ane a khou vha ndo pfa hu na musidzana a tshi khou amba uri khou fhedzeliwa tshifhinga vhone vha vha khou mu fhindulela thungo zwino nṋe ndi khou nyaaasi u bonyola ndi u fhindula vhone a vha ḓi na zwavho vhone vha khou ḓo imelela vhaḽa vho dzhenaho A thi khou ḓo imelela ndi khou ḓo Zwino ḽo bvonyola vha kontsema ndi muthu na nṋe. A ah, kombelo fareliwa ndi bvise vhupfu hau. Okay. Nṋe ndi khou amba uri havho vhathu zwithu zwine vha khou amba zwone a zwi khou vhuya zwa pfala vhone vho vha vhudzisa mathomoni uri vho vha vho farelwa mini a vha ngo fhindula vho sokou ri a ndi zwithu zwine a vha khou balelwa no ḓiambela vhathu zwine zwa khou tou vha khagala uri ha vhathu avho

Vho vhudzisa vho muthihi kha henevho uri vha vha vho farelwa mini, a vha ngo fhindula. Vho ri, Ha, ndi zwiṅwe zwine zwa zwi si zwone, vha trialer for three years. A vha, a vha khou fhindula zwithu zwine zwa khou yelana na mbudziso. U rengwa ha vhaḽa zwa dzhena, u ri riṋe sa khasho ro renga vhaḽa ri dzhena gai hanefho zwino? Zwi khou tou vha khagala uri havha vhathu vha khou nyaga u tou ḓiṱanzwa dzina nga kha radio. Ri khou tenda uri vha khou ralo, ndi vhupfiwa havho. Ima na muthe, Fhedzi, ima na muthetshelesi houḽa we, we, we a amba uri vha khou ri fhedzela tshifhinga. Fhedzi u re- Kha ri vhudze nga ha masipala wa Vuwani. ai vho tou tumuwa vhone vhaṋe kha ri dzhie avha ndi masiari ndi masiari na ndi masiari avhuḓe nda aha vhone vho dzhena zwavhuḓi kha vha tou i thivhese ni ngori vha sa vhasa pfhiwa vha ri mini kha vha vhudzise kana vha ambe kha vha lavhudzese afha uri afha uri muthihi wavho vhathu u pfala na muhulwane wa mapholisani afho wa musadzenisi wa mukumana ndo livhuwa vha ri muthihi wa havha vhathu u kha vhushaka ha u funana na muthihi wa mapholisa vha khou ralo atha Aiwa, vho no ḓi ralo, ro zwi pfa. Mbuso ndi yeneyo. Kha ri mbo ḓi ḓa kha vhewe vhanna vhashu khathihi no ni ṱanganedza hafhu noṱhe mazha. Ri khou dovha hafhu ra ni ṱanganedza ndi masiari. Eh, Thohoyanḓou, ro luga, ro luga. Eh, vho, vho, vho Munyai, vho Mudau, vho Ṋetshitomboni, ri roṱhe. Janda. aha ri khou ni ṱanganedza vhanna vhashu hafhu ri tshi khou livhuwa nga maanḓa u vha na riṋe lwa tshifhinga tshilapfu ngo rali hu na mbudziso nzhi yo to fhedza fhedza ndi ene ine ra khou pfa yone hafho tshi khou pfi muthu wo ḓiitana u ḓi thivha ningo vha khou ri ndi zwone na zwo ri muṅwe wa vheiwe u na vhushaka ha u funana na muṅwe wa pholisa iṅwe mbudziso yo vha ine ya uniform vheiwe u khou pfi hanefha maḓikiṱani kana hanefha musi ho takaliwa hanefha na hanefha jerusalema kha bindu ḽa vheiwe vhathu vho ḓi nwela kana vha khou ḓi ḽela maliba avho vheiwe hu na eh, ni hu vhonala uniform ya maswole ni i wana gai eh hu na mafhungo o pata line kana lane zwenezwo musi ni tshi khou reila golo ya ina na plate number vhe ni khou sokou tshimbila nga nḓila ine na funa zwa sumba uri na mapholisa vha nga vha dzheni khalo heḽi hu na mafhungo ane a khou kwama uri hu na mbanje dzi no khou endedziwa vha ambiwa na nga mafhungo a maṱatshe vhe ni khou dzi endedza edzi eh, mbanje eh, hu na mafhungo o shumiswa ha vhana oṱhe aya vhe ni nga ri mini ngao ṱhamusi ri patekanya na elia ḽine riṋe ri vho ṋewa samba ḽo ri ri nga ro rengwa nga vheiwe ḽa uri um eh, vheiwe thithini zwo ndi vho mudauna vhane khopfi a vho ngo sokone vha to bvisela khagala uri vho vha vho vha na mulandu ḓe hangei dzhele ri nambe ri to ḽi ṱanzwa zwavhuḓi riṋe ri khou imela vheiwe riṋe na vheiwe no zwi bvisela khagala ri tshi thoma afho ri no ḓivhana ri ḓivhane ri ḓivhana nga anea a uri riṋe ri khou shuma fhano ro livhuwa muhashi na vhathetshelesi um ṱhamusi ndi tshi nga thoma kha hezwi zwa uniform ya masole uniform a si ya masole i tou fana na ya masole a fhano uri ya fhano ri a zwi ḓivha zwa uri a i ngo tendeliwa u ambariwa hafha u ḓi tou rengiwa materiaḽa ra rungisa vho zwine ra funa vho u zwi ambarisa zwone uri na riṋe vho ri vhathu vhane ri a ri a ṱhonifha mulayo zwa fhano zwa masole a fhano a ri nazwo eh ṱhamusi ndi tshi nga ḓa na kha nezwiḽo zwo ri nṋe a huna tshine tshe nda ri ndi khou ḓa u dzumba tshone arali vha tshi khou ṱoḓa u ḓivha zwa uri nda ndo farelwa mini hezwi nda ri ndo farwa nga mistake nda ndo farelwa case ya robbery and na ngoho ndo farwa ndo farwa nga mistake eh ṱhamusi vho arali ndi tshi nga ya phanḓa vhathu vha songo tata u vhudzisa zwine vha khou tea u vhudzisa sa tshiambe ne tsho fhiraho nga vha ḓi to vhudzisa zwavhuḓi uri Vho vho farelwa mini? Saizwi na nṋe ndo ḓi amba zwa uri a thi ngo ḓo dzumba tshithu, nda ḓo ḓivha ro zwi fhindula. E, Kelly vho ṱhamusi zwa uri ro putisa khasho uri riṋe ri ḓi ṱanzwe madzina, a si zwone, ngori na fhano nṋe ri ngo ḓo dzi ṱanzwa madzina. Ro tou takuwa nga zwe zwa vha zwi khou ri zwi khou ri vhavha uri tshiṅwe tshifhinga zwi a sala zwi tshi nga ri luṱanya na tshitshavha. Zwino arali hu na muṅwe ane a ri ḓivhela vhuṅwe vhuaḓa, eh, hanengei nda kha vhathetshelesi eh, ri khou- na nṋe ri khou ḓi dovha ra vha ṱuṱuwedza futhi uri a vha ri ise mulayoni na ngoho arali zwiṅwe zwa zwiitwa na zwezwo i ri khazwo i vha ḓo vhona na ngauri tshihoneliwi heḽi vho ḽa upfi u khou funiwa u khou funaniwa na muṅwe muhulwane wa mapholisa kha nṋe vho ndi maswa a thi zwi ḓivhi ndi sa ḓivhi vho kha nṋe vha vhaṅwe vha dzi partners dzanga o livhuwa Hai, na- ndi vho munyaya hai na ḽeḽo ḽine ḽa khou ambiwa ḽo ri ri khou funana na muṅwe wa pholisa na nṋe thi zwi ḓivhi hezwo ndi maswa vho kha vho riṋe so aḽa a dzi goloi dzi no bva jerusalema dzi tshi ya haningei ndi ngo ṱoḓa u ḓivha nga ha goloi dza vho riṋe nṋe ndi tshimbila nga fortuna nda tshimbila nga bm nda vha na mazda b 50 na Hyundai ya tshiṱiraka na tshi 1400 ndi dzone goloi dzanga dzedzo zwino a rina vhana vhane ra vha shumisa u yelana na zwithu zwa dzi draga hafha ḽa Jerusalema hu lesa vha tshe kha lelo vha tshe kha lelo ṅwana wa dimani ane ra khou pfa mavharivhari a uri vha muḓivha vha nga vha khou mushumisa ndi ndi zwone ndi a ri ḓivhi a vha- na a vha ḓivhi nga muthu- ṅwana wa- wa na dimani, ono dzhena muthihi tshikolo na dimani. zwithihi ndi zwiswa zwithu zwoṱhe zwine zwa khou ambiwa Mhm. zwine ra ḓivha zwone ndi zwa uri vhathu vha tshi ita zwithu vha mba ḓi ri jerusalema ifi na musi vha khou tshimbila bate badani afha vha imiswa nga matrafiki ndo pfa igoloi ine ya ḓivha ndi ya jerusalema vha ri vhudza vho ri ḓowelaho zwino mafhungo o raloho ha ho fhethu na huthihini Ndi mafhungo ane havha vhathu na vhathetshelesi vhaṅwe vhane khamusi mbilu dzavho dzi khou vhavha nga zwine vha khou pfa nga riṋe, ndi mafhungo ane vhathu vha tou a ita vha tshi ri ndi Jerusalema. Riṋe roṱhe ro rali, a hu na muthu na muthihi ane a nga amba uri ṅale a no tshi bvuma o no ḓa phanḓa hawe a mu vhona a khou ita zwithu zwo raloho. Havhaḽa vhane vho vhonaho muthu a khou ya hangei maṱatshiwa a khou isa mbanzhe, No ya nga nṋe, ho funa. The way ine vho zwi ṱalutshedza ngayo, vha sumbedza vho tou mu tevhela u bva Jerusalema, vha mu vhona futhi a tshi khou swika maṱatshe a tshi khou posa mbanzhe. Nṋe ndi khou mangala uri why vha songo vhudza mapholisa uri hoyu muthu o hwala mbanzhe u khou isa maṱatshe. Mhm, aiwa Ah. le, le, le khou pfara vhukuma na zwa uri vhathetshelesi arali vha na mbudziso ifhio na ifhio hu pfi kha vha vhudzi ifhio na ifhio vha songo ofha kana u tata kha vha vhudzise ri zwi bvele khagala hezwi zwithu fhedziha arali vha sa khou tama u dzhena vhona zwo, zwo luga fhedzi vha hone ndi vhanzhi vha khou swika hune vha khou dzhena hafha zwenezwi musi ri tshi khou ḓo vha dzhia vhathetshelesi kha vha ri ri vhudzise mbudziso kha vha vhanna ine ya kwama dzithendara Hu khou pfala vheiwe ni tshi wana thendara nga u funa, ni tshi tou laedza uri iyi kha i ye hangei, iyi i ye hangei. Pfi vheiwe ni khou tindinganya zwithu. Ndi izwo-vho. E, ndi zwo. Arali zwi zwone ni a tenda uri ha hezwo-vho ndi zwone, hu tou ṱe-vho a ri ngo tsha zwi ita, ro mbo ḓi zwi litsha nga u ṱavhanya. Ho itea mini kha heḽi fhungo? Ḽeḽo ḽa dzithendara, e, nṋe ndo rali. He nda vha ndo ṱalutshedza nda guma hone o ri, Ro suwa tshelede ra thoma Jerusalema. Ro ri ri tshi pfuka kha tshetsho tshipiḓa, i tshi ri vho 2015, ndi na iṅwe khamphani ine yo ridzhisṱara i no pfi Ngalenam Consultings. Heyo khamphani u bva nga dzi, nga, nga 2015, Ndo thoma u dzhena kha construction. Ndo no shuma zwikolo zwine it's plus minus vho 30 ndi tshi khou vha ndi khou ita water and sanitation under basic uh, education. So vhunzhi ha zwikolo zwine ri nga ḓi tou bvisa na madzina zwine zwi zwa fhano zwine ro zwi ita zwi no nga zwikolo zwi no nga vho mabilu sekondari vho tshandama primary school vho mashahu primary school mpandeleni secondary school so ndi zwikolo zwine ro tou zwi shuma ndi khou ita eh, water and sanitation so u bva 2015 U swika zwino nṋe ndi vha ndi kha construction so vhembe yo rala nṋe thi thu wana ndo to ndo to wana mushumo muthihi nga 2017 nga March ine u bva tshetsho Thu thu dovha nda wana mushumo wa vhembe-ni. Thulamela yo rala, Thu thu wana mushumo na muthihi wo, wo tou thoma-ni. Ndaa. aiwa ḽi ḽi- ḽi khou pfala vhukuma ri tshi khou amba zwa zwino minete ndi fumiraru musi ri tshi khou livha kha awara ya vhuvhili ri na tshimangadzo ri na mueni o no ḓo ita uri buluvhutsi hafha ḽi vhe hone zwa zwino tshi kha ḓi tou vha tshingwindingwindi ndavheka

tshiko tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali na mpora thando kha phalaphala fm minete ri tshi kwamba zwa zwino ndi ya fumi na muthihi musi ri tshi khou livha kha awara ya vhuvhili mbekanyamushumo hei ndi tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali ri na vheni vhararu ndi vho ngaledzani munyayi vho arnold mudau na vho tshibvumo nṋe tshitomboni vha ḓivheswa nga vhunzhi ha vhathu sa vhanna vha jerusalema zwi tshi khou bva kha bindu ḽine vha ḽi tshimbidza bindu ḽa jerusalem afhaḽa golgota ṱhoho ya nḓou na manzhi ane vha khou ambelwa hone maṅwe ao vha khou a fhindula zwavhuḓivhuḓi oṱhe vha khou a fhindula musi vha tshi khou a fhindula nga u rali na vho muthetshelesi vha tea u swika hune vha bvisela khagalavo vhuimo havho ndo amba nga tshingwindingwindi ndavheka ndo amba nga ha e, buluvhutsi ḽino tea u duba ngani ngauri hu na muthu ano khou ri nṋe nda ḓa nda itwa hezwi kha nṋe ha itea hezwi nga havha vhanna vhararu vha Jerusalem a ri si tombo ḽi nṱha ha ḽiṅwe na ngoho ri khombo ḓi ya khavho zwino ri tshi khou amba zwa zwino muthetshelesi wa Purple FM havha a ri nga ḓo vha amba dzina madzina avho na zwidodombedzwa ri nazwo fhedzi a ri nga ḓo vhuya ra fanywa ra vhaisa muyani madzina avho ngauri tsireledzo yavho ndi ya ndeme arali na ngoho ngori a ri ḓivhi ndi zwa vhukuma na zwine zwa ḓo vha zwi tshi khou ambiwa kana zwine zwa nga itea u itela vhori dzina ḽavho ḽi sa pfi khelo kha ri ṱanganedze muyeni washu ndi masiari ndi masiari ai nda ri songo puṱedza ndi ḓe ngafha ndi masiari ri vha ṱanganedza muini washu nda nda ndi masiari ndi masiari avhuḓi kha ri to ri nga luvhilo lwa nḓadzi ri mbo ḓi to dzhena kha zwo iteaho khavho ri songo sia tombo ḽi nṱha a ḽiṅwe kha vha to bvisela khagala oṱhe a kwamaho havha vhanna vhararu vha jerusalema Okay, yes, ngizozama ukupfufadza chitori because chitori chorapa nga maanḓa tsho itea mm. over mm. something like a six month to a year period mm -hmm. mara zwo iteaho ndi zvauri hu na vhaṱhanga vhavhili muṅwe hone u pfhi nekhumbe um u bva ngeni tsha mavhutsi um hoyo muṱhanga ndi muṱhanga we a ḓo ri ndi tshi khou ita project eh, a vha a khou ntshumela sa electrician nga murahu zwi tshi ya mbo a ḓo approach a ri hey eh, ndi na project ye nda i wana ndi ya escom so project heinoni ndi khulwane nga maanḓa nṋe ti kone u i ita thina masheleni nda ndi khombela uri vha nthuse nga uri vha finance heyi project so ndi hezwi ndi tshi ri khaye hoyu muṱhanga u pfhi a lugumi ni khumbe kha sumbedze mabambiri o sumbedza uri o wana project ndi hezwi a tshi nthumela mabambiri ndi tshi a sedza nda vhona mabambiri a tshi tonga ndi a vhukuma um because eh, u tshi dilana na dziproject wa zwi vhona zwa mabambiri ndi afhio ha endera huna problem arali ni project ya vhukuma ndi ḓo mu thusa ndi hezwi a tshi ri no u nga confirma na vhathu havha vha escom u sumbedza zwi zwa vhukuma ndi hezwi a tshi mpha dzina a ri hu na muthu a no pfhi vho nengudza ndi ene muhulwane wa escom ndi ene muṋe wa heyi project a ri havha muthu u ḓo vha founela a confirm ndi hezwi hu tshi fana na muṅwe muthu a tshi ḓivhudza uri ene u pfi Nengudza ndi muhulwane wa Eskom vha khou ṱoḓa u developer havha vhaṱhannga vha hafha nga ngomu locals zwino vhaṱhannga vha local vha si na tshelede vha a kona uri vha thusiwe nga khamphani khulwane kana muthu a si na masheleni so muthu hoyo a founa ri ee ndi zwone hovha vhathu nga vho wana project mara vha khou ṱoḓa uri vha thusiwe vhone kha vha vha thuse nṋe ndi pfi nṋe ngudza ndi bva escom ndi muhulwane wa hone ri ḓo thusa nga hafhane ra thusa nga kha support ha ndi ri no no problem um so nda thoma u vha na comfort uri ha ni i tshi khou khonfemiwa nga muthu ane a vha uri ndi wa escom zwi na mbori ye project legit so zwi tshiya zwi tshiya eh, hoyu mthanga ononi a ri khou thoma project eh, khou funedza site establishment eh, ḓo ḓea tshelede nṋe na ya mthanga ra sana contract yo ri u ḓo ri a tshi ita project u ḓo ḓa tshelede ngafhani eh, profit yavho riṋe from this side ḓoya ngafhani ra vha na contract ya fhelela zwoṱhe everything was okay we fine no problem na henevhaḽa vhathu vha no ḓi vhudza uri ndi vhone ndi vha ya ṱhanwe vhari hai ri khou tenda ri khou vhona khonṱhiraka i between vheiṋi i raithi thomani u shuma zwino ngori nṋe nda vha ndi siwe ndi vha ndi si muthu ane ndi vha ndi venḓa ndo vha ndi tshi fhedza ndi khou vha ngeno tshikona ri tshi yolo rilaya kha zwinepe uri kha vha rumele dzinepe dzi reports or dzi document and all those things a zwi khou rumeliwa hu sina problem ndi khou zwiwana zwa uri amara ah, care mapala a project ine khou bva mmisi i khou bva gai ya i khou bva ntshelele i tshi khou ya mitsina hu na mine muswa dzi project ndi khou vhona vhathu kha vha khou shuma dzi salaries and everything zwine khou funa u itiwa dzi document dza khou rumeliwa ndi khou vhona na zwinepe uri ah everything is okay anyway zwi sala zwi tshi ya zwi tshi swika vhukati nṋe ndi ri no mara zwi funa u invoice project i badeliwe ha ha tongo vha na dzi problem he ri nga si kona u badeliwa ngori ri ngo ita mini na mini kha u itiwe mini na mini then later on nṋe a funa uri hai man project ndi project dza badeliwi na Ndi hezwi hu tshi thoma u vha na thiriri na u between hoyu muṱhannga no pfi Alugumi Obert um um Alugumi Obert tshine tshi fanne khumbe na havha vhanna vha Eskom vha tshi tonga vha khulu havha vhathu um u ya zwi tshiya ho muṱhannga vho thoma vha zwa uri he hola munna wa Eskom u kho thoma u lwa na nṋe u kho ri project yeneyo u funa tshi khou ṋewa vhone ḽiṅwe na ḽiṅwe u khou ri kha ndi ḓe kha project nṋe ndo shumisiwa nṋe ndi ri no but nṋe ndo fande project and havha vhathu ndi ḓo vhuya nda amba na muthu wa escom ngori ro vha na project vho tenda vhathu ha vha songo vhuya ndo zwi manedzha one two three ha thi ngo bvelela dzikhakhathi dza uri no um khouḽa muthu wa escom u khou lwisa ho ine khunde zwino u khou thoma u mu shushedza uri u ḓo vhulaya vhathu vha hawe muthu ne ra a hu na zwino ḓo vhulaya vhathu na so hoyo muthu wa escom eventually ra vhona zwa uri a si ene nṋe ngudza wa mulilo na escom vha vha vhathu vha vha khou shuma vhoṱhe hoyo muṅwe u pfi asa murovhedzi a tshi founa u khou founa a tshi khou bita a tshi khou pretenda sa mulilo na escom madzina a vhathu vhoṱhe vha khou shuma vhoṱhe a vhathu tshelede dzi rumele vha khou ḽa vhoṱhe a vhathu ndi hezwi vha tshi vhone vha ḓisa tsha strategy tsha uri zwino ngori zwithu zwi khou vha haka kha vha shushedze nṋe vha mbudze zwa uri project hedzinoni zwino hu khou thoma u vha na vhavhiwa ende hoyunoni wa mme mme khumbe u khou ṱoḓa u vhulaiwa nga hoyunoni muhulwane wa escom ende ngori ene u mufunzi ha vha khou kona u dzhena khayo vha thoma uri vha khou thoma u vhulaya vhathu around him a tshi mboḓi na zwa uri muṅwe muzwala wawe o thuntshiwa ende ende u thuntshiwa nga vhonyi ha huna vhathu vha nthu vha jerusalem that's when the jerusalem people coming Nda ri, Ndi vhonnyi vhathu vha Jerusalema? Hai, ndo no vha thanga vha dangerous nga maanḓa hafhanoni um hafhanoni um Thambo vha ḓivhiwa hoṱhe. Ende havha vhaṱhannga vho hiriwa nga hoyu muthu wa hoyu wa Eskom muhulwane uri hoyu muṱhannga a bve kha heyo project. A thi ngo mmbudza uri o vha a khou thuntshiwa, a vho ngo kona u mu vhulaya, vho thuntsha goloi yawe a khou ya Tzaneen from there. vha khou zama u thuntsha vhathu vha hawe eh, vhane vha vhori vha around ene muṋe a tshi ri no ro thuntshiwa muṅwe ri khou mu vhulunga ho muthu a tshi rumela zwinepe uri ri khou vha na mbulungo this week ri khou vhona zwa uri a thina na peni khombe uri vha nthusa nda thusa na kha dzedzo mbulungo dzine dza vha uri a si dzone mara kha ndi khou funa dzimbulungo i think all in all kha hoyo muthu ho lovha ro no swika seven around him vha vha tshi khou bulela nga ha vhathu vha Jerusalema vho lindeliwa nga hoyu muthu a no pfi ndi wa muhulwane wa Eskom. Ha swika he ha ḓo pfi na nṋe zwino ngori havha vhathu ndi nṋe ndi no khou finance ndi khou ita uri project na nṋe ndo targetiwa zwino I'm the target ha for what because I'm the one ane khou ita uri havha vhathu vha sonde kha vho matsime ndi tshipikwa tsha uri nṋe I must move out zwi fhelela hanefho ha na vhone na sendela songo tsha vhuya ngori havha vhathu vha tengela nga maanḓa but eventually I started not believing this ndi hezwi ndi swika hune nda thoma u ita tsedzuluso dzi investigation only to find that later on there was no such things khori a vhathu vha jerusalem and involved ndi hezwi ndi tshi wana muṅwe ane a vha ḓivha nda muvhudza uri hone thaidzo so so do you know this later on nda kona uri ndi nda amba na muthihi wa havha vhathu vha ndi vha jerusalema ndo ṱanganyisa nga muṅwe uri hei nṋe ndi khou pfa upfhi vheinini behind me because of ABCD. Ndi hezwi havha vhathu uyu I don't know pfi nnyi eh ndongo muṅwe mani we nda thoma amba naye lwo thoma. A tshi ri a huna zwithu zwo sa zwo ralo riṋe we don't know you we don't know anything of that nature eh a zwiwe zwo ndi hezwi u tshi swika hune nda ita dzi tshepe kha vha vhathanga uri ri vha fare ri vha vhudze uri exactly what is the problem so ri tshi vha fara vhathanga ndi tshi vha fara vha mbo ḓi ri no vhone vha khou tenda uri ngoho ho vha hu si na hezwi ho vha hu si na project number one number two um vho tou vhona zwa uri zwino zwi khou thoma vha haka vha ri ndi khwine vha shushedza nṋe uri nṋe ndi bve kha project ndi ḽi ladze nga u shumisa dzina ḽa vhathu vha jerusalem um ano na ngale ya ndo sa ḓi two names muṅwe upfi ano muṅwe upfi ngale vha vha khou tou vhona zwori arali vha sa ntshutshedza nṋe am gonna insist on wanting my money there was no project there was nothing like that ndi hezwi nṋe ndi tshi approacha ho no pfhi ano nda amba naye a ri no let's have a meeting ri tshi fara havha vhathanga ndi hezwi na vhone vhane vha tshi kona u tenda uri vele vho to shumisa dzina ḽa vhathu vha jerusalema u shushedza nṋe uri ndi bve kha project because if vha songo ita so nṋe ndo vha ndi tshi ḓo swika hune nda ya na Eskom nda ya na gai na gai ndi khou sumbedzisa mafhungo a so zwa vha zwo vha haka so that is ngo pfufhifhadza tshiṱori tsha hone tsho swika hafhanoni mhm. vhone vho vula hu na mulandu une vho u vula vha tshi khou vulela zwo havha vhane vha khou ri vho zwi ita um nga lwo pfufhifhadza yes ndo ri ndi vhona ndi sa ngoho vhathu havho no tenda nṋe nda ya mapholisa nda swika nza mapholisa nṋe ndo khurukiwa nga havha vhathu tshelede ya mm. so na so na so mm. havha vhathu vha mapholisa ndi hezwi vha tshi vhidza havha vhathanga havhala vhathanga na vhone vha tenda kha mapholisa uri yes tshitori ndi tsha vhukuma um rine ra kona u theka dzi chances kha vha kha ho munna ngori o vhona zwa uri u na muthu a re na tshelede And kha heyo case vha ṅwala na dzibammbiri zwe vha ḓo ṱalutshedza nga murahu vha saina dzi document dzine nda vha ndi nadzo vha ri khou tenda mulandu vha amba na zwa uri vha ḓo vha humbela a thi vhori vha ḓo ya radioni vha swika vha kiḽiara dzina ḽa havha vhathu vha mhm. jerusalema uri vhone vha vha khou tou tshanisa vha khou shumisa dzina nga ḽa havha vhathu mm. zwo ri vho zwi itana i don't know because after that time vho amba zwa uri vha ḓo ya kha newspaper na kha radio vha ri ro shumisa dzina ḽa havha vhathu u ita hezwo zwithu zwa so so case eh, ndo ya mapholisani mapholisa case ya hone i think i khou dzula zwino end of this month it's been over two or three years if i'm not mistaken i just lost the time mara case i hone ya ri- heyo, ri- eh, ri khou tea u ya mafhungoni zwino fhedzi musi ri tshi khou khunyeledza zwi amba uri ndi vhathu vhe vha vha tshi khou shumisa Dzina ḽa havha vhanna vhararu vha Jerusalema, zwi si zwone u ya ngavho, sa muthu o itelwaho izwo zwithu ani, kana ane ho itea zwithu kha vhone? Yes, vha vha khou ya ngo swika, ngo swika he vha ḓo, ngo ro vha na meeting na vhathu vha Jerusalema na ha vhatukana na nṋe, vha swika he vha confessa uri ri khou shumisa dzina ḽa Jerusalema u ita vhugevhenga. Mhm. aiwa ri khou livha nga maanḓa vho sikone vha ri bvisela khagala there ḓuvha ḽivhe ḽa vhuḓi nda ndau ya nduna zwo bvela khagala ndi hezwo fhedzi riṋe ri khou haṱula ri khou ḓo vhuya na mapholisa vha vunḓu ḽa limpopo vha ri bvisela khagala nga hezwo zwine ro vha ri tshi khou zwi pfa kha ha vha mueni washu na hanevha vhanna vhararu vha jerusalema ri tshe navho ri kha ḓi ḓo vhuya navho zwa zwino kha ri pfe mafhungo awara ya vhuvhili

awara ya vhuraru huno ri ṱhodza mafhungo ndi nga hafu bva kha heyi awara ine ra vha khayo nda ndi pfi mpho rathando a thi ndoṱhe ndi na tshililo donald kanari na vhone ngauri ri a zwi ḓivha ndi kale vho vhuthana na vha tsinisa navho kana mashaka na dzikhonani uri ri vhe roṱhe na kholu luṱa luṱa lwa vhuraru lwa mbekanyamushumo heyi hune ri kha ḓivha navho vhanna vhararu vha hangei jerusalem ndi kha bindu ḽine vha ḽi tshimbidza golgotha ri khou amba vho ngaledzani munyai ri khou amba vho arnold mudau ri khou amba vho tshibvumo nṋe tshitomboni iṅwe ya ndingedzo uri hu songo sala tombo ḽi nṱha ha ḽiṅwe vha ḓo zwi pfa zwenezwi musi mbekanyamushumo i tshi khou bvela phanḓa ro ḓo itea mini fhedzi ri kha ḓi vha nawo a polotiki ḓo ḓi swika vhone ra sedza ndi kha lwo luluṱa muthetshelesi na vhone vha kha ḓi ḓo vha na tshikhala tsha swikone vha dzhena vha ṱahisa vhupfiwa havho malugana na ane vha pfa uri o vha dzula nahone arali na vha tshi khou tama u bvela phanḓa na ḽeneḽi naḽo hu hana nnyi vha kha ḓi bvela phanḓa naḽo ra ḽi bvisela khagala minete ndi ya ṱahe i vho tou ita ya fumi zwa zwino ro bva kha awara ya vhuvhili musi ri tshi khou dzhena kha ulu luṱa lwa vhuvhili vhone vha tshi khou ḓilugisela na uri vha swika hone vha dzhena zwezwo tshifhinga tshi tshi swika nomboro dza luṱingo ndi 0152970839 0152970839 tshiko tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali na mpora thando kha phalaphala fm minete ri tshi kwamba zwa zwino ndi fumi na mivhili ro bva kha awara ya vhuvhili ri kha ḓi bvela phanḓa no amba nga fhungo heḽi ḽi kwamaho ha vha vhanna vha bindu ḽa jerusalema golgota ṱhoho ya nḓou musi ri tshi khou amba nga vhanna mutshilesi wa phalaphala fm ri khou amba nga vho ṅaledzani munyai ri khou amba nga vho arnold mudau vho tshibvumo nṋe tshitomboni ri navho nḓuni dza khasho fhedzi vha ngei Thohoyandou ngauri riṋe ri hafha Bulugwane. Mafhungo mahulwane ndi ane vha khou baḓekanywa na zwinzhi zwi no khou pfala zwi tshi khou itea, vhutshinyi, u khou pfala vha tshi nga vha khou renga vhorapolotiki, u thuntsha vhathu na zwi no nga zwenezwo. Fhedzi zwenezwo musi ri tshi khou ya mafhungoni, ro swika hune ra amba na mueni washu ane a ri ngoho ho swika hune ra vha amba dzina. Vho bvisela khagala zwoṱhe zwo iteaho khavho. Ḽe vha ḽi bvisela khagala hafhaḽa ḽo vha ḽa uri hu na vhathu vho shumisaho dzina ḽa havha vhanna vhararu vha Jerusalema uri vho ruṅwa ngavho vha zwi wanulusa nga murahu uri a si zwone fhedziha ri khou ḓo pfha kha mapholisa zwino uri na ngoho hu na mulandu uno nga wonoyu una wo vuliwa arali wo vuliwa zwi khou tshimbilisa hani malugana na ṱhoḓisiso honeha musi ri tshi khou amba nga havha vhanna vhararu vha jerusalema zwi, zwi khou tshimbilisa hani hu na milandu una ine vha khou ṱoḓisiswa khayo hu na zwine zwa vha vha baḓekanyana ṱhamusi na milandu yo imaho nga uri na zwino nga zwenezwo kha mapholisa vha limpopo ri ṱanganedza vho ṅwa tshiṅwepe ndi e, vhane vha vha muambeli u bva fhano ndi nga ri u bva fhano kha vunḓu ḽashu ḽa limpopo vho ṅwepe good afternoon welcome to parabala fm ndi masiari dza vhathetheledzi vha palapala fm ri khou livhuwa nga maanḓa vho ṅwepe ḽo siarela ḽo rali ḽo siarela one mafhungo vho ṅwepe let's delve deeper into it is there any case opened vho ṅwepe about fraud where the name jerusalem got to be dropped

Mhm. Vho Ṅwepe, ri khou livhuwa nga maanḓa musi vho kovhana na riṋe hezwi. Ḓuvha ḽavho ḽi vhe ḽavhuḓi, a thi ri? Ndau ya Ndou. Ndau ya Nduna ndi muambeli wa mapholisa kha ḽino vunḓu ḽa Limpopo, Vho Ṅwatsi Ṅwepe. U bvisela khagala zwi tevhelaho, vha khou ri malugana na havhaḽa vhe vha dzhena vha tshi khou amba uri hu na muthu ane o shumisa dzina ḽa havha vha Jerusalema musi hu tshi vha na oṱhe haḽa e vha ṱalutshedza o iteaho hune o fhedza na vhaṅwe vho ḓi ri sia, eh, hu na masheleni ane o pfala o ḓi dzhiwa. Vha khou ri eh, mulandu wo vuliwa. Ndi zwa vhukuma wo vuliwa mulandu. Hu na uri mulandu hoyu musi wo vuliwa nga u rali, hanefha vhege i ḓaho muhumbulelwa vha ḓo vha tshi khou livhana na tsengo nahone vha khou fulufhela uri vha ḓo swika hune vha sa sie tombo ḽi nṱha ha ḽiṅwe ngauri mafhungo ayo o sokou dropa kana o sokou tou amba vhaṅwe nga nḓila i si yone. Na Tshivenḓa tshi a zwi amba uri dzina ḽa muthu ndi bondo ṱhanu. Fhedzi musi ri tshi khou amba nga zwenezwi vha ri a hu na mulandu na muthihi. une vha ya u ḓivha vho ṅwepe, une u khou kwama havha vhanna vhararu havha vha Jerusalema vhane ri khou amba ngavho zwino. Mulandu une vha khou ṱoḓisisa ndi muthihi, ndi wonoyo une ho shumiswa madzina a havha vhanna hune muhumbulelwa ndi havho vho no khou ḓo livhana na tsengo zwenezwo vhege i ḓaho kana vhegeni i ḓaho. Fhedzi ndi musi ri tshi khou amba na havha vhanna, ri kha ḓi bvela phanḓa navho, ri navho hanefha. Sa vhuye ra tshinya na tshifhinga zwa zwino, ngauri ri navho hanefha nḓuni dza khasho, ri mbo ḓi humela khavho ri tshe roṱhe, vhana vhashu, a thi ri. ri khou livhuwa nga maanḓa ndi kale mani na ḓora maḓi a khou ḓivha a hone afho zwifhaṱoni zwa kasho ṱhoho ya nḓori ya fulufhela khou livhuwa nga maanḓa ri khou farwa zwavhuḓi ri khou livhuwa nga maanḓa musi ri tshi khou bvela phanḓa na nazwo hezwi zwi kwamaho vheiwe vhanna vhashu ngori vhathu no tshuwa vha khou tshuwa vhaṅwe vha khou thivha dziningo um na zwa uri arali vha tshi kha ḓi ḓo dzhena vha tshi khou ṱoḓa u vhudzisa kana u ḓadzisa zwiṅwe vho tendelwa vha songo fha tshithu ningo vha i thivha heyi arali vha tshi khou ṱoḓa u i thivha uri vha sa pfale fhedzi kha ri mbo ḓi dzhena Kha mafhungo haaḽa e ambiwa nga havhaḽa muhulwane vhane ri khwaṱhisedza kha mapholisa vhane ro vha ri tshi khou amba navho zwino, mapholisa vha khou ri zwa vhukuma ndi zwa uri mulandu wo vuliwa, muhumbulelwa kha heḽia fhungo ndi muṅwe ane u khou vhonala. Hu khou pfi vheiwe a hu na mulandu une na khou baḓekanywa nawo. Fhedziha a ri lavhelese vheiwe kha bindu ḽa vheiwe, kha vhutshilo ha vheiwe ha ḓuvha na ḓuvha. Zwenezwo zwi ni vhea gai vheiwe sa vhanna vhararu vha no khou tshimbidza bindu ḽa Jerusalema? Ee, nṋe ndi ḓo thoma hanefha kha tshiambi tsho pfukaho. Eh, tshine ndi muthu o khakheliwaho a ḓivha uri o khakhelwa nga riṋe. Ndi khou tou wana uri ndi nga si ṱwevho ndi khou amba dzina ḽavho, mara ndi kha ḓi tou zwi humbula zwavhuḓi uri havhaḽa muhulwane eh, vho vha vho ḓo shavha tshikhala tshilapfu nga maanḓa vha ṱoḓa na dzi bodyguard vha tshi khou shavha riṋe. Vha tou vha na lucky vha ṱangana na muthu a no pfi Kurunzinza. Kurunzinza u ri ḓowela u nwa hanefhaḽa, u ḽa hanefhaḽa. A kona u vha vhudza vho ri, Hai, Jerusale, vhathu vha Jerusalema vha, vha nga si zwi ite hezwo. Havhaḽa munna vha kona u swika kha riṋe, ra amba, vha ri ṱalutshedza dzi suspect. Ro vha thusa kha u fara dzedzo dzi suspect. Vha khonfesa, vha amba zwo iteaho. Havho muthu ndi muthu o dzhielwaho two million. Ende kha anevho vhathu vhane vho vha khakhela, vho, muthu a no nga sa vho Alugumi Nekhumbe e, Mutwanamba, ndi muthu ane ndi mufunzi hangei Duvhuledza, vho fhedza kheneyo kheisi vha tshi khou yo dzhieliwa double cab ye vha vho dzhiela havhaḽa, e, e, double cab ye vha vho renga nga tshelede yeneyo, vha vha dzhiela na khosa ya baki, vha dzhielwa na tshefuroleke ya spark na zwithu zwo eh, zwo zwo lidza hanefhala kerekeni so zwine nṋe ra nga zwi amba ndi zwori eh, nṋe ri khou ṱoḓa tshitshavha tshi tshi dzhiela nṱha uri mafhungo oṱhe ane muṅwe muthu a soko a amba a si na vhuṱanzi Ndi mafhungo ane vhone vha vha vha sa ḓivhi uri dzinthensheni dza muthu ndi dzifhio. Vha nga wana muthu ane u khou vhengana na riṋe, u na vhuṅwe vhuswina vhune riṋe a ri vhu ḓivhi, mara a shumisa vhone kha zwiṅwe zwithu uri, Hei, havhaḽa vhathu vha ita hezwi, vha ita hezwi. Zwine zwa vha zwa vhukuma ndi zwa uri riṋe a ri buli community. Mafhungo o ralo a no vha a khou itiwa nga vhathu a vha a khou ri tshinyela bisinese, a tshinya na madzina a vhoriṋe. Zwino. Zwine nṋe nga, nga, ngo, ngo, ngo, ngo tou vhudza vhathu vha community zwithu zwo raloho zwo ḓala ende ni songo sala ni khou shavha ni khou amba vhaṅwe nṋe ro vha ḓowela vhane ri a vha ḓivha uri vha vha vha khou bula vhathu afha tshiṱaraṱani ri nga si tou ṱwa ri khou amba vhathu vhoṱhe vhoṱhe mara irani ndi dovhe ndi Ndi dzhenise na vhathu vhaṅwe vhane vho ri ḓowela vhane ni a vha ḓivha vha vha vha khou bula vhathu. Muthu a no nga sa Majabada o rala, ndi mutukana o ḓowelaho, u ṱwa hanefhaḽa, u nwa hanefhaḽa Jerusalema. Mara vha hone vhathu vhane vha na vhuṱanzi uri u vha a khou ḓa a vha bula a ḓi vha dzhiela zwine a khou vha dzhiela. A zwi ambi uri ndi Jerusalema. Nṋe ri khou shuma zwine ra khou shuma zwone. Muthu ane a khou ri ro mu khakhela, Kha nṋe riṋe ri ḓo sia founu namba na fhano, kha ri founele ri dovhe ri mu thuse u fana na henevho vhane vha khou amba. Ndaa. ḽi, ḽi, ḽi khou pfala vhukuma. Naho vho swika hone vho amba nga dzina ḽa, ḽa, ḽa muṅwe hafha ane ha ho ḓifhindulela, zwi a fhedza zwi tshi vho ri fara nyana zwanḓa hafha ngauri musi vho mu amba nga u rali. Fhedzi ri ḓo vhona uri ri ambe, ri ambe nae hoyo ane vho amba ngahae uri ndi ene o no khou dina vhathu hafho. Musi ro no amba nae, Ri ḓo vhudza lushaka uri u ri mini a tshi ḓifhindulela ngori a siho zwo rali vho amba ngae zwi a ri dininyana. Fhedzi kha ri mbo ḓi pendela nyambedzano yashu heyi ri lavhelese heḽi ḽa bindu ḽa vheiwe ḽine ḽi vhukati ha zwitentsi ḽo ita mafhungo hu khou pfi eh, musi tshi khou tevhelwa dzi bylaws kana milayo heyi yapo ine ya laedza kutshimbidzele kwa zwithu kana kuitele hu khou pfi vhe ono litshiwa ni tshi khou ita bindu vhukati ha zwitentsi Nga nṱhani ha vhuḽedzani vhune na vha naho na vhorapolotiki vhapo vho no khou tshimbidza mivhuso yapo, izwo-vho ndi fhungo ḽine a hu ngo vha na ndingedzo dza u ṱoḓa uri ni bve kha u swika hune na vha na bindu vhukati ha miḓi. Honeha, musi zwo ralo vheiwe no ita mini? A zwo ngo vhuya zwa itea. U establisha bindu ḽi no nga heḽi, heḽia, u apuḽaya for a licence ya u rengisa halwa, a zwi ṱoḓi rapolitiki a vha na role khori variety yo establisha heiḽa basis a u thu vhuya ra vhudza uri ri funa u vala heiḽa basis nga community at all mhm, ḽi ḽi khou pfala vhukuma mm. musi vho ḽi bvisela khagala ngo to rali a u tshena vho zwiṅwe zwine ra nga ni fareledza vhanna vhashu ndi kale na nḓala ni na nḓala mani tshimbilani ni yo ḽa ḓuvha ḽa vhewe ḽi vhe ḽa vhuḓi ri khou livho nga maanḓa u bviselwa khagala kha mafhungo ane a ni kwama nga nḓani ya musi na ḽithihi ḽa u fhedzisela fhedzisela fhedzisela nga minete muthihi um nga minete muthihi wo fhedzisa Ri khou livhuwa u fhiwa tshifhinga tsho ri ri ṱanzwe madzina ashu. Ri khou dovha ra khwaṱhisa hafhu futhi ḽa uri vhathu arali ni khou khakheliwa, ni songo shavha u ya phoḽisi sitesheni. Iyani ni vule milandu na enei yo iteaho murahu ri sa athu ḓa fhano radioni. I hone milandu ine vhathu vho khakheliwa. Nṋe ri khou vha ri khou vha fha maanḓa uri kha vha takuwe hu vha si na nyofho vha ye vha vulele case dzine vhathu vho ḓa phanḓa havho vha ḓi ri ndi Jerusalema. Arali riṋe ri tshi ḓivha, nṋe ri na vhuṱanzi uri mapholisa vha ḓo ḓa vha ri fara. Mara ngoho ya vhukuma ndi ya uri vhunzhi ha zwithu zwine zwi khou itiwa hapfi ndi Jerusalema zwi ḓo ḓi sala ni khou wana uri vhevho vhathu vho ni khakhelaho a si riṋe mhm. a ri ḓivhi tshithu na thihi riṋe ri khou shuma ḽi khagala tshoṱhe ri khou livhuwa nga maanḓa vho ngaledzani munyai ri khou livhuwa vho arnold mudau ri khou livhuwa vho tshibvumo nṋe tshitomboni vhane vha langa bindu ḽa jerusalema golgota mazha vhana vhashu ri khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi athera ndau ya nduna ndi musi ro vha ri tshi khou amba na vha vhanna vho zwi pfa zwo bvela khagala fhedzi arali vha tshena mbudziso vha tshena ḽiṅwe ḽine vha nga ri lumanḓevho ri ḽi sale murahu kha heḽi fhungo ro to ḽi vhea hanefha Ri kha ḓi ḓo bvela phanḓa naḽo na ngoho arali hu na ṱhoḓea. Fhedzi kha vhaṅwe vha vhathu vhane vho ambiwa, hu na muthu o no nga Vho Farisani. Vho Farisani ndi havhala vhe vha vhuya vha vha tshipikara tsha phalamennde tshifhingani tsha murahu. Vho vha pfa vha tshi khou ḓi kwamiwa u pfi vho amba zwiṅwe, vha tshi khou zwi amba kha khasho ya tshitshavha i no wanala hanefhaḽa kha tshiṱiriki tsha Vhembe. I wanala hafhaḽa Thohoyandou nahone zwavhuḓi-vhuḓi ndi Vhembe FM. Hu khou pfi vha tshi khou amba vho amba dzi nga nḓila i si yavhuḓi, havha vhanna vha Jerusalema, ngauri navho vho ambiwa dzina ḽavho vha na thendelo ya u ḓa u amba u ḓifhindulela. Vho khwaṱhisedza uri vha ḓo ri kwama vha ḓa vha fhindula sia ḽavho uri zwine vha khou amba zwone ha tu tou vha mafhungo fhedzi, ndi mafhungo. Fhedzi ri ḓo pfa zwenezwo musi tshifhinga tshi tshi swika uri ḽi tshimbila tshimbila hani. Vhavhili vhararu ri pfe Vho Maṅwane vha itela ṱhoho dza mafhungo ngauri ḽo tsha ndi kale nahone ndi manzhi nahone vhege heyi yo ri farela mafhungo manzhi. Hu na dzimpfu nnzhi dzo iteaho kha vhaḓivhalea, hu na mafhungo manzhi, miṱangano mihulwane ine ya vha hone na maṅwe manzhi a polotiki na naho a si a polotiki a ikonomi ngauri ri khou pfa u pfi na ikonomi Khou ḓi swika hune zwa zwino i khou ḓi kwamea-vho nga nḓila ine ya si yavhuḓi nga tshino tshifhinga. Ndi maṅwe ane vha nga dzhena ngao zwa zwino, 015297 0839 015297 0839. Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo. Vhu tou vha vhupfiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhofhi nga hezwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM. phalaphala fm ri- ri- ri nanwi misi yoṱhe